Hä. Gel hany, gel, gel. Aý, tüweleme. Owadaş diýýän-ä indi näçe töwereklerde bolmaly şolar? Ýok, aý, diýseňem-ä bäri esgerleň türgenleşip geçýän ýeri ýaly, how. Aý, tapawudy näme, how, özleri şu töwerekde bolsa tapar solary. Şu ýer diýdimi? Şu ýer.
Bor!
Ho.
Ho-how. Bize bir zat diýämi? Kim?
Bir ses gelen ýaly bolda, how? Gürlemän! A? Sen bir zat diýäňmi-ow? Men-ä diýemok, başga ýerden gelýär-ä ses, how? Saga diýer.
Saga diýer-ä, how? Sag nir bolýar?
Beýläk bolýamy?
Saga diýer. Saga bolsa beýläk bolýar-a, how? Çepä diýer.
Ine?
Otur aşa. Otur diýer.
Otur! Otur aýdana obaň ýok bärde. Otur diýdim, otur-da!

Hajyma! Men Hajymat!
Näme? Men Hajymat!
Hajymat diýme, Hajymat diýen al! Hajymat borsuň, Hajymat, özüň üçin Hajymat! Bärde men Hajyma diýen al!
Düýn ony geçdik-ä, ýoldaş seržant! Düýn geçdik ony! Düýn geçdik! Bilýän-ow, maňa öwretmäň! Düýn kellede kirpiç döwmänem geçendiris. Indi, hormatly sürüjiler, siz nesip bolsa uçardan aşak bökmeli. O size towuk ketek köme däldir. Kömeden towuk ketekden böken ýaly däldir. Şoň üçin siz özüňizi uçarda ýaly duýmaly. Şoň üçin hem ilki ýerde öwrenmeli bu zatlary, ýerde duýmaly. Mertlik talap edýär. Mertlik talap edýär. Birinji, ikinji, üçünji sanaň, birinji, ikinji sanaň. Bir, iki, üç, iki. Eý, dur, dur, nämäň üçin? Bir, iki, bir, iki bolup gitmeli. Sana, başla. Bir, iki, üç, iki.
Gygyrma-how senem. Bir, diý. Bir, iki, bir, iki. Gitmeli. Täzeden. Bir, iki. Kaka, aý, näme how, Annagyşjan dogry aýdýar, ikiden soň üç bordy-how. Hawa, Annagyşjan dogry aýdýar-how, indi gyssap dursuňlany. Ýa şol ikiden soň üçdügini bizem bilýäs. Haýyş edýän aňyrda boluň. Salam. Bir gel. Bir.
Iki. Bir.
Iki.
Boldy.
Birinji gel beriň. Duýmaly sen. Şu wagt uçardan aşak bökmeli, duýmaly. Seret aşagyňa. Näme görýäň? Oba görýäňmi? Özüň.
Duýman bu. Bu çorda ýaly duýmala bu. Seret aşak. Eý! Beý, beý! Eý, bulutlar eý! Heý, o ne? He, sen ne oýunjak bolýamy ýa bolşuňmy şu? Näme bär saňa teatrda bärsi? Näme şu it bilener ýaly? Men ýöne duýdum, ýürekden duýdýan. Kimse? Gel beri. Ýöne duý özüňi. Bökmeli pursadyň iň ýakyn. Iň ýakyn. Bilemok, iň ýakyn gyz ýatlap bökmelimi, bilemok, özüňiz duýmaly, ýöne begenip bökmeli. Ýoldaş seržant, birden bökem debiň paraşutim açylmasa näme? Äý, açylmasa başga paraşut bereris-dä saňa, o. Geç ýeriňe, üçünji. Näme üçin men?
Çytrap. Zerre daşa, näme görýäň? Şu wagt men-ä kakamy görýän.
Meň gözüm kakamy görýä-dä. Kakaň gorka görmez, aga. Ýeriňe geç, hany. Birinji! Duýduňyzmy? Gel bärik. Duýduňmy? Duýdum.
Seret.
Kimi nädip bökýäs. Düşdüňmi? Taýyn bol. Bökýäs. Aç paraşuty. Açdyk.
Ädil üsgürip bolaý.
Bol how, üsgürme bolçadyrak. Wah, seýwi! Beý-be, adamlardan garynja ýaly-eý! Äý, tentek, o adamlarda hakyky garynja aç paraşutyňy. Ikinji, derrew gel bäri çatyrak. Bökje. Ýoldaş serjant. How. Men ýaramok, sesim çykanok bökmäýin hem-de. Bärde sesiň näme-ow? Sesiň özi çykmaz ýer tapar, bökje. Bök. Eziz obam, owadan sen, owadan!
Aý, berekella. Üçünji. Bökje. Näme görýäň? Ýoldaş serjant. How. Eý, men bökmäýin-de birhili gorkjak bolýan, men paraşut meni götärmika? Aý, o tanky göterýär, sen näme-ow? Şeýlemi? Bökje.

Halyndan habar al-a ellik geldik oglumyzyň.
Wagt düşünýän ýaşulylar, bir-ä ýöne degişäýdik. Hakyky Watanyň goraçylary ine otyr. Ine. Dogry, dogry, dogry. Hormatly Watan goraçylary! Gutly bolsun baýramyňyz! Gutly bolsun! Janyňyz sag bolsun!
Ýör, men serkerdeleriň ýanyna elterin sizi.
Ýör.
Onuň özüňiz gürleşersiňiz-ä serkerdeler bilen.